Ko Te Ororo Flavell. Tēnā koe Mister Speaker, tātou katoa kua hui mai roto i te whare nei, kia ora tātou katoa. Tātou mā, mō ērā o tātou ka, kei te rapu haere tētahi kaupapa kia taea e rātou te pōti mō tēnei pire, ko tāku ki a rātou, me kōrero rātou ki ngā mōrea. Arā, ko ērā kua noho ā kirimate, kua noho ā whānau pani rānei nā te pakūtanga o te matā, Ko ērā ka noho i raro i te kākahu o māuiui o mamae mō te wā roa kia tae atu ki te ora. Ko ērā ahakoa kei te ora, he rahi ngā mate taumaha ā-kikokiko, ā-hinengaro hoki kei runga i a rātou. Anyone wanting a reason to vote for this bill just needs to talk to the survivors of cluster munitions incidents. Those who have lost a loved one due to the impact of serious blast or fragment injuries. those who are destined to a life of long-term treatment and rehabilitation, those who live on with severe physical injury and psychological trauma. I te tahi, i te tau 2007, nā te Rōpū Hauā o te Ao i tohu nā te pakūtanga o ngā matā whakawhāiti, ā, 13,000,

Families will be deprived of the key breadwinner. Ka noho ngoikore te hāpori i te mea e kore taea e te hunga whara te whai wāhi, te mahi i te mahi e tika ana mō te iwi. Communities become vulnerable as surviving victims are unable to play the role they formerly played. Nā, i tua atu i tēnā ka pirau haere te whenua, te wai hoki, nā ēnei momo mate. If that's not enough, farmland and water sources can deteriorate due to sub-munition contamination. Nā, ko ngā pahū kāre nō kia pakū mai, ka noho huna i te ākau, ā, ka kitea e te tamariki, ko tōna mutunga mai, ko mate. Unexploded bomblets become hidden killers, submerged into their surroundings, just waiting for innocent children to discover. Ko tā te Pāti Māori he titiro, he wānanga, he aha te pai, te kino rānei, ka tau ki runga i a tātou te tangata. The Māori Party comes to any issue thinking about the impacts on the people, he tangata, he tangata, he tangata. Koinei te take i puta te tā mātou tono kia whakawhāiti ngā whenua katoa i ō rātou utunga ā-pūtea nei mō ngā mahi hōia. This in essence was the rationale behind our call for nations to decrease their expenditure of GDP on military activity. Ko tētahi o ngā tohu whakahē pakanga i mau ki runga i ngā kākahu he kupu nā Lyndon Johnson. One of the anti-war badges that seems to say it all highlights a quote from Lyndon Johnson. Tātena, The guns and the bombs, the rockets and the warships are all symbols of human frailty. Kātahi te tangata nei Koia tērā ko te Perehitini i Amerika i te wā i piki haere te kaute o te hunga i haere ki Vietnam. Lyndon Johnson of course is speaking from a position of authority. It was during his watch as US President that the numbers of Americans enlisted in the Vietnam War escalated. Ā kāti, ka hāngai te titiro o tēnei pire ki te tohu ā taka takanga hē o te tangata o tēnei whakatipuranga. Me kī, ko tā tātou he whakatinana i ngā whāinga, ki te Convention on Cluster Munitions i tohungia ai e i tērā Tīhema. This Bill then seeks to target the latest symbol of human failure in implementing New Zealand's obligations to the Convention on Cluster Munitions, signed last December. Ā, iwa tekau mā whā ngā motu i haina i taua Tiriti. Ko tā ngā whenua, ka kore rātou e āwhina i tētahi ake hei whakapakū ēnei momo pahū, Ko tā rātou ko te akiaki kia kore ai tētahi e tuku kia pahū ai ēnei pahū. In their treaty signed by ninety four countries, nations vowed not to assist others in using cluster munitions and pledged to make their best efforts to discourage their use. I roto i tērā kāhui ko Tiamana, ko Wīwī, ko Hāpani, ā, me Afghanistan, he mea mīharo tonu tēnei. Remarkably, the ninety four countries included American allies like Britain, Germany, France, Japan and even Afghanistan. Nā David Miliband, te hekeretari o te Manatū Aorere o Ingarangi i para te ara i tōna hainatanga, ā, ka tū he kaupapa hou mō te ao whānui. At its signing the British Foreign Secretary David Miliband set the treaty a new global norm. E hoa mā, he tino ariā tēnei. Ko te pai i tēnei wā ko te tautoko a Niu Tīreni i tēnei kaupapa hou mō te ao whānui. It is a great concept and it is even better that this time New Zealand is willing to step up to the mark of a new global norm. Ka hoki nga a mahara, ka hoki a maumahara ki te marama o Hepetema i te tau 2007. I taua wa, 137 nga whenua o te ao i haina i te whakapuakitanga o nga iwi taketake o te ao. We well remember another time in September 2007 when 137 countries agreed to set a global norm to advance the human rights of indigenous peoples. Mai taua wā he nui noa atu ngā whenua kua whakatinana i taua kaupapa, kua hanga ture ā wētahi. Since that time many governments around the world have engaged with indigenous peoples to bring the vision to life. Some countries have gone as far as to introduce legislation. E tūmanako ana mātou kei te haere mai te wā ka whai kaha a Niu Tīreni ki te haina i taua whakapuakitanga kia ōrite ki te nuinga o te ao o te motu, ki te nuinga o ngā whenua o te ao, kia tutuki hoki ngā whakaritenga mō te ao. We are hopeful, however, that the time is approaching when New Zealand can rightfully step up to the mark and sign up to the Declaration of the Rights of Indigenous Peoples to meet The Global Norm. Ko tā mātou te Pāti Māori kia kaua e herehere, ā, i te mea nei, tukuna, tukua kia re, kia haere. And we in the Māori Party urge that the signing will be without caveat, without qualification. Kei te whakaae ake mātou kia kōrero tahi ngā hoa haere o te Tiriti o Waitangi mō ngā kaupapa o te whakaputanga. Of course we accept that discussions between the partners of Te Tiriti o Waitangi will be required about many aspects of the Declaration. Ā tēnā, koinei tētahi o ngā kaupapa o te whakaputanga. Fortunately the the Declaration itself anticipates this process. Me tika te whakapuakitanga i roto i te āhuatanga o ngā mātāpono o te tika, o te mana pōri, o te mana taurite, o te pono, o te mana kāwanatanga, o te whakaiti me te rangatiratanga mō ngā rikitenga o te tangata. Every provision must be interpreted in accordance with the principles of justice, democracy and respect for human rights, equality, non-discrimination, good governance and good faith. Koinei te āhuatanga o ngā ritenga o te ao. Global norms are exactly that. He taumata tēnei e whakaea ai. Ā tātou katoa o te ao. They are an acceptable benchmark that we sign up to collectively as nations across the world. Kua whakaae mai ngā whenua nei kia mutu katoa te whakamahi i ngā taonga patu tangata nei. These countries have agreed to a prohibition on the use of cluster munitions which cause unacceptable humanitarian harm. Ā, he, he mea whakahīhī ki a mātou, ko Aotearoa tētahi i para i te ara kia puāwai tēnei kāwanata. We are proud that New Zealand has played such a key role in the work relating to cluster munitions. Ko tāku noa he whakanui i ngā mahi i tīmatahia ki Aotearoa nei, i te hui i tū ki Pōneke, i tērā pēpuere, ā, i, i tērā hui tangoru, ki te wānanga i tēnei take. And I want to particularly acknowledge the work spearheaded here in Aotearoa, particularly the conference on cluster munitions that took place here in Wellington last February. Neke atu i te 120 ngā whenua i tae mai, ā, 137 ngā rōpū ā-iwi hoki i tae mai. That conference attracted delegates from more than 120 countries and 137 civil society representatives. E ai ki ngā kōrero, he pekanga tino whai tikanga te hui rā, he painga i roto mō ngā whakahaerenga mō te Tiriti o Waitangi. Te hui was described as a critical crossroads in getting through the treaty process as the draft text was the basis for discussion. I whakanuia ngā mahi a John Vernon Head i te hui rā, koia tētahi i kōkiri i te kaupapa nei, i mate a John i te marama o Pēpuere hui tānguru i te tau 2007. During the conference, the legacy of long-time disarmament campaigner John Vernon Head who passed away in February 2007 was honoured. I whakarewahia e John Head te kauhanga kore pahū, tōna kaha ki te akiaki kia kore ai ngā motu o Te Moana-nui-ā-Kiwa e whakaae kia ki aua pahū whenua, nāna tonu, nāna anō i whakahau ki te whakakore i te matā pahū whakawhāiti.

The campaign convener, former MP Deborah Morris-Travers and Cluster Munitions Coalition coordinator Thomas Nash then went on to lobby the Minister for Disarmament. I muri mai tērā, i kōrero rāua i mua i te Foreign Affairs and Defence Select Committee, i whakarite i ētahi hui mō te motu kia kōrero te tohunga a John Rodsted, He tangata matatau a John a ki te kaupapa nei. Their next step was to be was to appear before the Foreign Affairs and Defence Select Committee and to organise a speaking tour of a cluster munitions expert, John Rodsted. Ā, i te tau 2007 i ka whakatūria te rōpū e karangahia nei ko te Rōpū Whakawhāiti Pahū, Matā, hei tautoko i te karanga o te ao ki te whakakore i aua mea weriweri rawa atu i patu nei e te tangata. The Aotearoa New Zealand Cluster Munitions Coalition, a group of New Zealand NGOs was subsequently established on 2007 in support of the international call to stop cluster munitions from harming civilians. Ā, kāti e te whare, ā, kua roa, ā, tonu au, anei taku whakamārama i te ara i takahia ki Oslo, Kia mōhio mai tātou nā ngā mahi nā kā, nā nā kōkiri tango Aotearoa kua kitea ai nā tātou, nā Aotearoa ngā wawata i whakatinana. To the House, I have taken some time to outline the steps that led to Oslo, because I think it is so important that we take time to celebrate the difference that Aotearoa is making on the international stage. Mai rā anō mātou o te Pāti Māori e whakahīhī ana mō te tū o Aotearoa Inā a Aotearoa kārihi kau. The Māori Party has always been proud of the distinctive position we have taken globally in being proud to be a nuclear free Aotearoa. Kei te kite mātou, ka whai mana tēnei kāwana, kawenata, ā, kia pānuihia ko tā tātou he kōkiri kia āio te noho i tēnei ao. We see this latest legislation in ratifying the Convention as promoting a peacekeeping role for New Zealand defence personnel in the world. Engari, i tua atu i tērā, he whakahīhī nō mātou anei a Aotearoa e kī nei kua whakamanahia e tātou te kaupapa hou mō te ao whānui. Nā, i muri mai, kia, kia mutu motuhake ngā mamae o ēnei matā, pahū, taonga weriweri. But most importantly, we are proud that Aotearoa is able to meet a global norm to put an end for all time to the suffering caused by cluster munitions. Nā, tēnā. Ā, haere whakararo, te mutunga. Ahakoa kāre ā mātou matā whakawhāiti, Ā, kei te harikoa mātou te whakapuaki i ō mātou whakaaro. And although we ourselves do not hold stocks of cluster munitions, we are proud that we have been active in the in the debate. Nō reira, e te Whare, koinei te tautoko te Pāti Māori ki tēnei o ngā pire, tēnā koutou kia ora tātou. So to the House, for all these reasons, the Māori Pāti supports this Bill. Thank you.